teni ka xona va twana ni xikwembu ku xi ri yini xi ri leswi munhu loyi a ni tivaka ni ku namarhela loko a hulela ka mina ni ta n'wi hlamula ni ta n'wi ponisa ni tlhela ni n'wi nyika na ndzhuti mi ri teni ka xiyimo mara xikwembu xi mi nyika ndzhuti eyi xikwembu xa le tilweni mani vanhu va nge mi nyiki ndzhuti loko va tiva ku mi le ndzeni ka xiyimo mara xikwembu xa le tilweni xa swi kota ku tlhe xi mi nyika na ndzhuti mi ri ndzeni ka ku tikeliwa mi ri ndzeni ka khombo mi ri ndzeni ka rifu mara xikwembu xi mi nyika ndzhuti halleluya hi leswi matsalwa ma yi dyondzisaka swona ta tlhela n'wi nyika na ndzhuti munhu lowayo hi nkarhi wa ku tikeliwa hi nkarhi wa makhombo hi mhaka u tivi xihundla xa ku ni tiva mina halleluya ti ku ta vula na kwala ndyangwini ku loko ho tiva xikwembu lexiwani xiyimo xi ri kona jehova wa ta hi yimisa xiyimo xi kona hi langusana swona hi ta swi tirha leswi hi nga langusana swona ene swi ta fika makumu halleluya phe lexi nga sala xeswiwani i mhaka ku vanhu va langusa ku va ndyangu va swi tirhisa ku yini mani mi byela va ndyangu hi mhaka yin'we mi nga langusana swona xikwembu xi ta mi nyika matimba ya ku tirha ku ya fika makumu halleluya a mhaka olova mana xikwembu xikwembu lexi nga le tilweni hi mhaka ku wa munhu a nga ta ta ta mi tirhela leswi mi nga langutisana swona ku wa munhu a nga ta ta ta khoma leswi n'wi mi nga langutisana swona kambe xikwembu xi ta mi nyika matimba mi ta tirha xikwembu xi ta mi nyika matimba tirho ta fika makumu halleluya swi ka swi nga olovi van'wani va ta tlhela va vulavula loko va vona va ndyangu va kha va tirha va fika va kuma ku hi matimba ene mbula va kha va tshina loko la ta pfunaki a va tshina loko la ta pfuna mara va ta vutisa xivutiso va ku mara va ma kuma ku hi matimba ya kona a va la ta ku switirhiwa hi maniki halleluya i vanhu va misava vanhu va misava va swi kota ku u ri ndzeni ka xiyimo va tlhela va tshikelela halleluya u ri ndzeni ka maxangu mara va tlhela va ku tshikelela ndzeni ka wona aleluya a swi nga ta endla ni tala ku va byela kerekeni ku loko hi nkarhi luwa wa ku fa ka yesu kreste a tala ku vula kha bye vadyondzisiwa a ku hi n'wina vadyondzisiwa ni ta xanisiwa loko hi tlhela ejerusalema va ta na endla hinkwaswo leswi va swi lavaka a ku heteleleni ni ta fa o oh, kambe hi siku ra munharhu ni ta pfuka mi nga chani ivi se swi endleka leswiya yesu kreste a va byela swona ivi se swi tikomba yi nga swi fiki tindleveni ta lavo tala ku hi siku ra munharhu u to ta pfuka ivi se va ku ku swi nga endleki leswi a nga swi vula swa byaka rindo wa sirha va ya ka pilato va ku pilato hi tsundzuka hi laha muxisi luya a nga vula hi kona loko a hanya a nga alangi ku ta fa mara hi to hi ta pfuka hi siku ra munharhu se rhuma vanhu va rindza sirha loko za ka rindza wa sirha mina n'wi ngele ku hanyeni ke vula ku a hi rindziwi mina n'wina a rindziwa mina n'wina hi nge le ku hanyeni va kona lava nge le ku hi rindzeni loko ku za ku va na lava nga asayiniwa ku ya rindza sirha ra yesu mina n'wina a rindziwi a rindziwa a rindziwa halleluya va va rindza sirha va rindza mugivela luya va rindza isota luwa a na vuli ku hi siku ra mina ro ta pfuka ni va rima hi sunday onge no swi vona bibele yi ri ku twala huwa yo ta hi le tilweni halleluya ku twakala huwa yo ta hi le tilweni bibele yi ri varindzi va sirha va basuluka onge ko va vanhu vo fa va yima va langusa leswi kha swi humelela va vona n'wana wa munhu a pfuka se na ta vula ku evuton'wini loko xikwembu xi tirha xi tirha hambi valala va ri kona xi tirha valala va ri kona halleluya se na ta vula kwala ka machaxulu ku leswi nga humelela a swi olovi ku vula ntiyiso but xikwembu xi ta hi pfuna ntirho ta tirhiwa u ya fika makumu halleluya and na ta tlhela vula nakambe ku hi nga teki swilo leswi nga ta siya va ndyangu swi ka swi hi vavisa leswi hi vonaka swi ta hi vavisa a hi swi suseli hikuva swi nga tlhela swi vanga mavabyi endyangwini ni voni ko tala endzhaku ka kosi endyangwini ku sala mavabyi swa endleka sweswo hi mhaka ku va hi teki swin'wana na swin'wana leswi vanhu va swi vulavulaka tanihiloko ni vule ni ku vanhu va misava va swi kota ku ri ndzeni ka xiyimo va tlhela va ku tshikelela va swi kota ku ri ndzeni ka maxangu va tlhela va ku tshikelela va ndondometela se na ta vula la ndyangwini ku leswi hi vonaka swi nge pfuni hi nga swi teki hi swi veka timbilwini hi nga ta siya se kha hi nwa maphilisi ma ma timbilu leti nga tshamisekanga xikomba xi hi pfuneni xikomba xi endla hi tintswalo rito leri a ni ri tisa leswi munhu loyi a ni tivaka ni ku namarhela loko huwelela ka mina ta n'wi hlamula ta n'wi ponisa hambi a ri maxangwini ta tlhela ni n'wi nyika na ndzhuti munhu loyi a ku heteleleni u ta swi vona ku hakunene i xikwembu xi nga ni ponisa halleluya